Ahecha la oketei yvoty, pórke oĩ peteĩ etápa muy importante ke la kúrva de florasiõ je'e chupe aja. Algúna vese la heta okýramo, heta oĩ la yvoty ha nasekaiteiramo sa'ive aja. Entónse umívaiko ládo oĩ algúna vese la dekadensia, péro de tódo módo jikuaaháicha oĩ katuete la produksión al áño. Amo pukuvévo profesór jikuaaháicha la merkádo. Esta vigente niko ahacha Ñandejára reko peteĩ mercado interno que es el mercado local y por ende el mercado nacional aja entonces la eira en este momento oĩ en falta profesor kuehe árante che aĩ Paraguaýpe hína en un curso organizado por la gente Senacsa ha jaikuaaháicha ome'ẽ ñandéve hikuái peteĩ privilegio de acompañamiento a esta organización jaikuaaháicha hína Heta mba'e oñemoañete ojokoa ko trabajo rupive porque oñeguahẽse a traer las compras públicas ikatu hag̃uáicha ojejogua la he'íra para para los niños en la escuela entonces ojepuru hag̃ua las meriendas ya sea por la mañana y de tarde. Alimento alimento este completo vea un alimento muy nutritivo y medicinal a la vez. Entonces oĩta, oĩ voi la pedido lastimosamente ñande nañaĩnteveseri en condiciones la ña ña respondévo al pedido, a la necesidad, porque heta oñekotỹi, heta ko la mitad oĩ, oimea la enterovépe ñame'ẽta ningo hetaiterei ñaikotỹi la he'íra. Upeichaite profesor, más o menos ñande Paraguáipe Eh, oĩ peteĩ número estimado más o menos de tres millones de, de colmena ikatu jareko aja, ha más o menos ñaguae, ñaguahẽva un millón aja. Es decir, oĩ en decadencia de dos millones más o menos aja. Entonces, pe arenondépe, profesor, ja recalca jey la ñane organización oguata porã oho de a poco mbe'ekatu. Ha ñaĩma tape, pe eso lo ma importante, ha jaikuaaháicha upéi ikatu eapo ko ñaguahẽ al anhelado mercado de exportación, profesor. Oje exportáta la ira ha hepyvéta la ira, porque kuehe árante ha'eháicha nde hína la gente de Senagsa, la gente del Ministerio de Industria y Comercio, la gente del INAM, la gente de Senave, Y otras instituciones públicas ojykeko mbarete kóva ko organización oguerahea hína por nombre que era la Confederapi, Confederación Paraguaya de Apicultores. Entonces pe aio lado heta trabajo oñemombarete ojejapo oho hína profesor ha ha'eháicha nde se ainsta los Amigo, ikatu hag̃uáicha aja ñaguahẽ ña'ikonvensiu. Oguereko agui la hendag̃ua aja, pórke ndaha'éiko oime'aperei ñamoĩ'arã la ñande kája la ñande kolména. Entónses oĩ porã tódas las institusiónes mensionádas por el ingeniéro, son institusiónes de kontrol de kalida. Ha ñande la ñane kompromiso primero la ñande rogapy. Ñande ñañe'ẽrã ja'abastese ñane mitãkuérape ha upe hembýa, upe sobrante ja'e chupe ja jarahaka, osea ja ja negociar la mombyry avei pe so'o ko'ág̃a ojejapoháicha. Upéichaite, profesor, jaikuaaháicha ñande de a poco ñagana la Mercado internacional, bien sabemos que es un mercado de exigencia ndaha'éi péicha péichante la ñaenviála ñande producto y hoy en día Paraguay está en las mejores posiciones porque jaikuaaháicha ojeexportáma la so'o heta mba'e ha ko'ág̃a la oĩva mercado anhelado que es la producción de miel de abeja, profesor. Upéicha avei chembovy'a ha agradece importante las cosas iporã ñambe'u, profesor.

que es de apoyar y de coordinar a la Asociación de Apicultores Kuruguare'ẽ profesor. Entonces péa che mbovy'a ha jahecháicha ña continuáta ñamba'apo en pos de salir en adelante profesor. Upeichaite. Entonces aguyje ingeniero Iturbe, ingeniera Celaya, ingeniero Cabrera ñepytyvõ ha maymáva tapicha oike akóva ko tembiapópe ko tapicha imba'e porãva. Imba'eporãguinte la oike pe ápe tembiapo, pende oipotáramo la ñane retãgua okaru porã, oñealimenta porã, oñepohano, jaguereko va'erã eíra puroite. Che angirũ he'i oiko, apára ñande jaguerekopáta hína, oĩma hína ra'e ñande término. Ndarekói la kúlpa, embopu ñande Abel Benítez peteĩ ndarekói la kúlpa, che ñane mba'etea purahéi. Ha jaha'amivéta hese hína ingeniéro. Nde nde ko guasu jevy la jemba'apo va'erã aja, nde reko hína la omba'apóva nde aja. Ha rekopa hína la. Oime mboy oĩ. Ha reko peteĩ diez, doce cajón. Pero mboy káva la omba'apóva hína ko'ag̃aite. Ñanderuete, ndareko la culpa Abel.

Péro ñakontinuamiéna ñamensiona ko ára ko'ápe iporã ame'ẽse che aguyje maymáva komunida CCR guápe, kuñakarai, karai maymáva oikóva pe hembe'ýre Santa Rosa míme guive, a través del profesor Marco Alarcón, ojapo peteĩ acto de clausura de entrega de diploma ha upépe oĩkuri karai diputados, concejales de municipales de Kuruguaty ha avei che aĩ invitado ha oñeentrega péa ko pergamino, péa ko mandu'arã ome'ẽ hikuái che como agradecimiento. ha añeha'ã hague akonsegi chupekuéra la omoñepyrũ hag̃ua la ikoléhio, ha ombohéra va'ekue Mariscal Francisco Solano López. Péva peteĩ institución de enseñanza patriótica realmente, ha heta oĩ avei karai isupervisór kuri, karai supervisor departam, director mba'e, ñavémosla icargo gerente departamental de educación ha'e, secretario general de educación, karai Este, péa ha'e. Péa ko pergamínto Eterna Gratitud he'i. Ha Profesor Rudecindo Vivero por, por haber participado para el inicio de esta, de esta actividad, de este colegio. Ha amo, amomba'eguasu. Aháma va'ekue peteĩ jey. Ha ko'ág̃a are rire aha jey, veintiséis áño ojapo pe ñemoñepyrũ hague péva pe mbo'ehao. Ha ko'ág̃a tuicha, tuicha voi la institución, la edificio oikotevẽivoi, pórke hetave káda arýnte, hetave la mitãrusu kuñataĩ ohóva oike pe mbo'ehaópe. Ha o Okonsegi hikuái peteĩ yvy, yvy tres itaria o cuatro o cinco itaria ñaise ha upéva ombojoapy hikuái la mbo'ehague korapýre. Ha upépe ofomenta hikuái el cultivo, o sea la plantación de árboles ecológicos. Che añekompromete Marcos Alarcón-pe ha toda la comunidad de CCR-pe upéve kuri añekompromete mes de abril, mayo-pe Agueraháta chete aipytyvõ chupe eskuéra ha roñotỹ hag̃ua doscientas plántas de hiérba, ka'a, ñañotỹva'erã. Ha ikatu hag̃ua agueraha voi kuri Marco Alarcón peteĩ ka'a ovosa'i peteĩ ka'a porã che angirũ. Pe ka'a ilýi paraguariense, upéva ñane mba'e, Paraguái mba'e, ha ndajahejáiva opa. Ha mitãrusukuérape ñamoinge'arã iñakãme de ke maymáva Maymáva CCR-gua oguerekóva'erã peteĩ ka'a planta mokõi, en vez de que jaguereko hína ovenia, jaguereko otra planta sombrarã, la ka'a ovalénte sombrarã. Ha oñekytĩta ha ojepováta ha órape hakã ha ojehepyme'ẽ. Upéva mba'e guasu ha upévare añe'ekomprometékuri, ha ame'ẽ aguyje maymáva enterovépe, ha péango ndaha'éi'arã che la meresedór katuete, péro ha oñeme'ẽ che ndajeruréi, péa ndaje, péa ndojejoguái ha amomba'e guasu, ingeniéro, rehechápa ndéve ápe. Upeichaite profesórpe aha'e peteĩ priviléhio ome'ẽ'ande hikuái en vída. Ha iñimportánte profesórpe pórke jaikuaaháicha la kolónia Araujokue una kolónia muy pujánte, una kolónia de hénte ke traváha ha peafortalese A nuestro querido Paraguay, profesor. Upeichaite, ha entonces avyje, avyje enteroveteve kuñakaraikuéra, mbo'eharakuérape ha'e voi che virtuosas profesoras, virtuosas profesoras y virtuosos profesores. Hay que tener virtud y tienen virtud las que están este distante yma ko ndaipóri ko'ág̃a ko'ág̃avete ko'ĩpe tapeatã ohasa pe imbo'ehao renondéipe. Yma tape vai tiémpope ko ndaha'éi la ojehoseteakue. Ha profesór Marcos Alarcón oho va'ekue upe tiémpope, upe oñepyrũva réa ko'ag̃aitépe ha'e oĩ peteĩ omyakã. Ha upéva aguero ovy'áva ha ame'ẽ peẽme che aguyje, ndaikuaái ni mba'éichapa, péro ñañopytyvõta, ñakontinuáta ñañopytyvõ ikatuháicha ha ikatuha peve. Ha mi Virgen querida, jaguerekóina peteĩ purahéi ñahendu va'erã ha upéi ñanemandu'ave jaha oĩna ñane rembiapóre. Upe aña nde ingeniero ñane rembiapo hetáta hína porque jaguerekóina pe organización, pero ág̃a enero-pe ñañemongetã mbaretéta guive áre pe organización de de este congreso. Congreso dice aty, aty como Paraguay pegua, no, hoy la Paraguay pegua año, Argentina pegua, Brasil pegua, Uruguay pegua, ha hoy me hago Bolivia, uta yo Bolivia me sienta y por la cava. Pero más hoy ya pues está en cualquier momento ya pues ha llegado yo. Ha ogueru ñande umi káva, káva pochýva vai naiporãi. Péro oikóta guiápe aty guasu hína. Apadégui ja oĩma aprogramáva ojepa ingeniéro. Upeichaite profesór jaikuaaháicha la kongréso ojejapo káda áño. Ha jaikuaaháicha el áño pasádo ojejapo kuri, osea El año pasado ojejapo misiones-pe, ko año pasa, kóva ko año Pe oiko eh, eh, Guai- Guairave, eh, que- sal- eh, a en la, Villarrica. en la ciudad de Villarrica, ha próximo año en el mes de julio, oikóta ñande táva Kuruguatýpe, profesor. Ha upéva iñimportante ñañembosako'i jahávo hína, porque hetáta la ñane amigo apicultor Hetáta la ogue. cáva, ha la cáva oñangarekoha oho hetáta ahí, porque oúta opáivo lado.

Upeire jaguerekóramo aliménto ñaime apreparádo, pórke ñande ñañekomprometéta hína los apikultóresi de mba'e kurugua reẽ, kurugua reẽ upéicha héra la reasosiasión, upévare roñenkargáta hína los dos días.

De por medio ja'ai una nota dirigido al Presidente de la Junta Municipal de Curuguaty. Jagueraháma rupi'a. Jagueraháma ikatu hag̃uáicha ojedecreta como interés distrital, ikatu hag̃uáicha ja'eháicha hína porque oĩta aproximadamente quinientas a seiscientas personas ha upéva peteĩ logro muy importante para la ciudad de Curuguaty porque henyhẽta los hoteles, los restaurantes-kuéra Ha no solamente oĩta outa gente de nuestro país, jahecha outa de otro país, ya sea Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, porque peteĩ congreso-pe heta profesor. Ha jatypei'arã ñande róga, ñande, porque nduvale ja oĩta gente mombyry oúva ha ohecha la ñande Ñande róga jere iky'a, ñande róga jere iñanandy, upévare iporãmo'ãi. Upévare a tiempomi jajoavisa jahávo. Ñandu'ýla por ahí, a mi virgen querida.

Pehendúva, pehendúva hína che angirũ. Ambue tetãgua jepe ohayhu la ñande purahéi. Ha opurahéi ha'ekuéra, ohayhu ipepurahéi ha'ekuéra opurahéi. Ha nda'éi la oñe'ẽpu'ãitévani la, péro oñeha'ãmbaite, ojedepeívo che ndehegui, he'i Correntino. Son los hermanos Barrios ojapo va'ekue péa ko gravasión aja ko oheja va'ekue apu'apu jerépe. Ñande purahéi, mba'éichapa ñande ndajahayhu mo'ãi?

Radio Popular hetáko nohendúiva pórke hembiapo he'i umi kuñakareikuéra nde rrádio mandive he'i. Ótro gatu he'i, Nde ahendu jugui ne prugrama eicha ha moõ piko rehendu ha ape vesínope kuri ahendu pórke chéko ndacheradio he'i. Nda péicha ñaẽngo péa. Amombe'úta nde aha hague ahakuéva ogueraha Santa Rósagui. Godoy, Ernesto Godoy, ha'e che angirũ rojokupytýva kue rymba ajuramóme rohuga La ha'e futbolista, che ha'e futbolista he'i. Rohuga la partido ita, club Itandehýi Cañón pe ore upe tiémpope rohuga. Entonce che angirũ aja ahupi luegarõ ojogueraha roho la Acto Culturalhápe oĩnte. Había sido la isobrina, isobrina ha'e, iniéta Oñegalardona kómo mehór egresáda del koléhio. Ha ko siudadáno naimandu'ái, nome'ẽi chupe interés, péro ha'éngo ko kuesérante voi ha. Ha'e paraguayoite. Menos mal va'e ajue ipajave iporã la acto rohasa porã ha rokumplipaite ha'e. Peteĩmaitei nde Ernesto ha kuña karai va'e ha maymáva, maymáva ohendúva péva ko programación enterovépe ña rojukue ojuhu guahẽ mba'e ko Aquino akãi mba'e ko ha'e ñane angirũ. Aquino. Antonio. Antonio ra'y nieto. Antonio ra'y katu va'ekue tipanadería oĩte tapére ae. Rog̃uahẽ upépe. Ha upéicha rohasákuri ko kuevevépe día jueves. Jueves. Rome'ẽ ore aguyje, rome'ẽ ore aguyje enterove rohasa va'ekue ore ndiépe upépe, oĩ karai diputado, karai concejal kuéra enterove. Ha ñande ko che angirũ la ñande comentario ha rupivénte porque ja jaguereko otro comentario más Más a profundo y a lo mitad sobre el tema, pero año rupi jajapota ko'ag̃aite ñande aka'e ñanina ñanderesay'ágã viernegua hína aja. Sí, ko ko viernegua jarekóta ñande rreunión ne local del Ministerio de Agricultura, profesor. Nda'éi rreunión? Peteĩ rreunión ñemongeta guasu de lo que fue el año 2023, profesor. Jaikuaa hague, jaikuaa háicha ja Heta desafío jareko ha por adelánte, entonse péva rupive jajapóta peteĩ enkuéntro, ja'e chupe peteĩ festého de lógro de lo ke hemo hécho. Peteĩ kompartir he'íngo, ñañokonvidáta káda uno jagueru la ikatumíaha jakarupa de oñondive Abel de Ojotái, che rehóvarã, entonse ñahendu ikatu voi ñambohasa al áire La ñande aktivida, balanse he'ingupe ja'éta mba'épa la ojejapo va'ekue ha mba'épa la ndojejapói va'ekue, ha mba'épa la opytáva la jajaporã ág̃a ambue arýpe. Upeichaite profesor, che ame'ẽnde che agradecimiento muy especial en nombre de esta organización que estamos llevando en adelante y por ende también agradecer a la Radio Popular FM 95.1 pe aveti radio muy humilde muy eh ya estuve oservía a la sociedad curuguateña ha ñaimongetátavo ko'oiete profesor ahecha nde ñaĩta ajumimíta romolesta nde programa-pe ikatu hag̃uáicha ñambohasa alguna actividades Ndaha'éi ninguna molestia, siémpre la informasión presísa, la informasión sóre traváho, sóre aktividades de la komunida, upéva jagueraháta tenonderã. Avei. Asi mismo profesor y mucha gracias. Avei ápe ingeniero ha'éngo héra Rodrigo Ramírez, ingeniero zootécnica. Ha so tenista hína. Ha'e omyakãvea ko kava, kava jarraha kuéragui. Jaha che ñaina, a mi estrella perdida, ñamoĩna la chamamé che a, oñehenduséngo la chamamé a'i che a, porque heta oĩ ohóvakue ambue tetãme ha

Echándome es muy apreciado muy amado por los correntinos y los litoraleños jamu che departamento ñe'ẽmbukúva oñehendu la chamame ojejeroky la chamame ha Péro ni la polka paraguaya lo mismo ha'ete ndohayhupáiva. Mba'e rei upéva nde che angirũ? Má pejakulpa nde katu mo'ãi jakulpa la goviérnope, nde nde rógape, nde karai, nde nde rrádio repodéarã ha la ohenduse oikuéi la pararã La nde ra'ykuéra, tojogua la idayorã ha toho amu okupépe tombopu. Anítei la oipuru la nde rrádio omoĩ ha'ekuéra la ohenduse ha ha vesíno entérope o omoakãtavypa ombopu pe pararã. Upéva ñande la ñande purahéi ndovaléi ñamboyke. Ha entóse ñande jaha rã pe. Jahá'arã pe ñande rekoháicha, ñande paraguajoháicha, ñande rembi'u, ñande ñemonde, ñande ñe'ẽ, ñande purahéi. Aháta che rendive ikemi jambái, ndovaléi jaheja tesaráipe ñane angirũ guasu heta pe opa ombovy'a. Ko'ã ñande ha'ete lo mitã ágã upe iréko pehechanga'u'arã ñande angirũve kemi jambái opurahéi ramo aháta

Péva ko purahéipe oñemomba'eguasu la irũ, la kuñataĩ, osea kuñakarai. La karai oiko va'erã peteĩ kuñakarai ndive. Ha upéva oho vy'a entonce aháta che nendive he'i. Péva. pe amomba'eguasu. Ambue purahéi omomba'eguasu hína o tembiapo ha la itiémpo. Ambue tembiapo oĩnte la jaikuaapa hína pe amamá mba'apohára oikuaapaite la mba'apo tiémpo, la avati aka'épa oñemono'õ, aka'épa oñeñotỹ, mandu'i upéichante avei ha

Ko'ág̃a opa che ka'ajáma hína ndomo'ãime la ka'i, he'i. Ka'ajáma outa ndéve hína che nome'ẽta ko'ág̃a. Che maiteimi neguã mbo'ehára ha apeche avei ñane amigokuéra oseguíva hína siémpre pórtaicha mave. Ha'e porãiterimo heta mba'e ñareko ñañomongeta hag̃ua ha ohala ñareko la suerte ha.

Entonces che amigo Michel, che hermano Esteimín rehe kuaa'ã ha mayma tapicha nahendu hetémo sa'ígua ahendu che nehenóiva, sa'i ahendu la nembo'águiva ha ha'ete hupéva tapicha ojapómi porque ñande reñokontemplore ha oñempiembove ko heta mba'e jaikuaa tanto kuimba'e ha kuña la Ñamombe'umi ág̃a ñande pasa vída, ñande rapykuere, ñande juventúdpe, jaha oguae mbo'ehaópe, ñane mba'apópe, kuartélpe, ñande travahohápe. Heta mba'épa oĩva ñomongeta'ã naha'éngo la músika e'añónte la ikatu añeñemongetáta mba'éko oĩva tembiapóko heta ymave guare oñekambiapa ko'ág̃a.

La porcaixa mame ha Russell Tempo ko'ã ko mbureami jahecháva mba'eteko Babel Dormido. Ñamoĩ chupe peteĩ toro. Gracias amigo. Bueno, aville Luis Alfonso ha'éko este tembiapo apoha avei entonces pehala ha'évo apreciar. El Toro.

Péa ko chamamé héra El Toro ha ombopu Catalino Argüello peteĩ angirũ ohóma va'ekue apyre'ỹme. Pilarense ha'e, ha ojerure Luis Alfonso. Ha'e hína kuri la ñane rembiapo niko oĩ itiempopa, Tarefero de mi region, upéva tarefero oje'e oĩngo obrajero, oĩ kokuesero, oĩ ganadero. Ha ambue tembiapo apoha oĩmbaite, albañil, nteíto. Ha péa ko tareféro nañahendumi mba'e apohápa. Ha ojejapo chupe ipurahéi. Tapicha kuéra omba'apóva ka'a ñembojýpe he'i a lo mitã, ñahendumi. Yo sé que a veces quisieras revelarte a ese destino que te aporrea de lo lindo sin ofrecerte una tregua.

La zafra y seguís igual he'i. Omba'apo ha'e peikuaa ko mba'e méndepa ha'ekuéra toda actividad productiva tiene su fecha, su mes y fecha de actividad. La mba'e tiémpopa ojejapo, pe ka'a ñekytĩ mba'e tiémpopa ojepodárã. Mba'e tiémpopa ojepura'e oñemba'aporã pe ka'áre? Mba'e tiémpopa ojejaporã pe este animál, animál reñemba'apóva kara'ýre oñemarka va'erã julio meve he'i, ha'aka'épa onase umíva kara'y, marzo guie, marzo guie ya ou imagina kara'ykuéra umi hymba hetáva ya oikuaáhína de ke mba'e mévepa ha'ekuéra oguerekórarã. Ha entéro kóga mba'e tiémpopa ñeñotỹarã oĩ mbaiténgo. Ha la ndajaguerekóiva ningo la fécha de, de, de rrealisasión, la diversión, la jajedivertiarãngo káda domíngo, domingokuénte, anda ei lúne, márte, miérkole. Péango ogueko idiáre, ha entonces, péro ko'ág̃a oñekambiáva, péva lo mitã oho hese directoguápe che ae. Directoguápe oho hikuái chupe ha entonces pe pesca, pesca pira, pira ñe, este dia jave oñepyrũ jey la ñemba'apo la pescadorkuéra. Oime rã lo mitã ja ojepoi iva río Paraguái, Paraná, oĩma ou ñane rãya, ha oime mba'apo hina pe pira ñe'ẽnohẽme, pira ro'oko iporã ja'u alimento puro che amigo, ha entonces tarefe rupea la ka'a re oñemba'apo va'erã, oñemba'apo va'erã

apikultorkuéra oikuaáhina. Bañado Norte héra peteĩ chamame enterovéva oikuaa, enterovoíva oikuaa. Mba'éichata mora'e péva pe chamame ohayhuháicha hikuái jahayhu ñande ñande polka paraguaya? Ikatu g̃uarãvio, ikatúvio che angirũ Jahayhu pe ñande polka paraguaya ha jajerure ñahenói 0971 847 780-pe. Ha pe rahakã peteĩ audio ahenduse upe áko polka jarekóma ñande isãre ñande pe Bañado Norte.

Ñane angirũ ñe oho tasapaite ichikarecha Abel ha opyta René Maréco pérango ikatupyry ahí pe asunto'i pera'éne pe jahecha entonces René Maréco ndie ñañohendu tajaha Baña du Norte ñahendu kuri. Aporandu hína kuri peẽme mba'e, mba'e purahéipa la vendeguta ñande polka paraguaya. Abel, rehomboguéna emoĩ ñandéve peteĩ roipota che mba'erã. Roipota che mba'erã. Upéva ku oime ápe rupi teete oĩna. Ñahendu camina lo mitãme purahéi ñane mba'eteetéhina péva.

heñói va'ekue oime ña mil novecientos sesenta, setenta pe mba'e raka'e ha jave. Aréma, ohopáma oikói apy'e'ỹme, Pérez Peralta. Ha ñamomaiteimi ñane angirũ ingeniero Iturbe, especialista ha'e en apicultura avei. Ha ñangirũ ingeniera especialista en suelo Griselda Celaya, Kuña karai katu Pyry hína pe, ha'e omba'apo Ministerio de Agricultura ápe ñande táva Kuru Guatýpe. Entonces maiteimi chupe ñane o ñane maitei avei ñande socio Martín Fernández, ha'e apicultor. Mamá omba'apo akávare ohopaite peẽme hína ñane maitei. Niko ñanekangy che angirũ, jaha hese ikatuháicha ha ikatuha peve. Ha Ñande jagueroguata jaha oñandepurahéi ñane ñe'ẽ guarani avañe'ẽ ha avei ña ñamomba'eguasu ñande jaguerekóva. La ambue oguerekóva noñanekomponi, ñande jaguerekóva ha ja upe ñande jaguerekóva jaguerovy'ava'erã ha ñamomba'eguasuva'erã. Upévape Upéva upe ñe'ẽme ñaiméramo ñamomba'eguasu'arã ñande ñane retã Paraguái, ñamomba'eguasu'arã ñande ñe'ẽ, ñane rembi'u, ñane ñemonde, ñande reko. Ha umi ambue tetãgua omomba'eguasuháicha ipurahéi. Ha pe umi correntino va'erã ndaha'éi hína argentino, correntino, provinciano, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones ha'ekuéra oguerovi'a omomba'eguasu la ipurahéi ha hembi'u avei, ha'ekuéra chipa ha ka'aguy ha ambue pastel, empanada, miga Mira asado ñandeichagua nde aívo ou hikuái, entonces enterovépe chupekuéra ha'ekuéra omomba'e guasu. Ha ñande nikatu jahejavo ijyképe ñane purahéi, ñande ñemonde ha ñane rembi'u ha ñande reko. Péala rojeruréva Tupã ha isýpe tome'ẽ ñandéve tesã ñajéva. Ndéiko ikatu don René reheka ñandéve peteĩ purahéi hérava Hérava pueblíto de Santa Elena. Upéva upe purahéiko ojejapo va'ekue, ojejapo va'ekue, ojapo la Santa Elenína la isy, doña Visitación Martínez, ha la ha Carlos Torales Martínez, upéva ha'e la péva ko purahéi apo jare, pueblíto de Santa Elena. Ha heta Santa Elenagua oĩ árupi. Heta Santa Elenino, Santa Elenina. Ha ojapo peteĩ purahéi omombe'upaitéva ha'e mba'eichaitépa la itáva. La Santa Elena por lo méno peteĩ táva aja pe departaménto de Kordillérape oĩva. Ha entónses ha'ekuéra upévape ojapo Carlos Torales Martínez.

Ha ojeheja apyapu jere amo Argentina retãme aja, ojejapo chugui peteĩ chamamé gustopa jepéva. Pecháramo maitei hína doña Visitación Martínez isy, oúkuri ápe ñane retã Paraguáipe agu ha ho'i hentekuéra oĩmba voi árgui doña, doña. Visitación ou ovisita iñermánagua doña Seferínagui Martínez ha Hilario ha oĩ enterovia itajýra Angelina, oĩ Delia, oĩ heta umi González Martínez kuéra ningo heta ha heta oĩ Santa Elenino kuéra avei, Santa Elenina y Santa Elena enteroveve timointei ha jaha hese ñaĩramo ñande che angirũ Ñane rembiapo ñamombe'u hína mba'e la ikuentamína ñamombe'u va'erã aja ñande ñane retã Paraguáipe jaha opátama ko ko ary ñaou jeýta ótro ha ñañeha'ãrã jaiko henda hendapeguáicha. Hendaite pe ialomita. Ha mba'éiko la ndikatúi la jareko'ỹa jaguereko. He'iáko peteĩ che angirũ va'ekue g̃uarã, Ñande ku ñane retãgua, jaiko va'erã paraguájoicha, ani jaiko la ambue tetãguáicha, paraguájoicha, ha la ñande purahéi ñahendu va'erã. Ha mápa, René, nde rógapiko ojehendu la purahéi, la polka paraguaya? Oñehendu, ha upéi iporã. Pórke ani upéi jakulpa goviérno, japoka, jakulpa polisía, japulka, jakulpa doktórpe. No, ñande la kulpáble hína la ndogustaíramo la ñane angirũnguéra la. Oho jey g̃uahẽ, mba'éiko upéicha ndo, ndo, ndo, aveténgo ndohendusýi la polka aja nde. Ha oĩma, che gusta péva. Ha ko'ág̃a jahendúta peteĩ Che Rránchomi ýavi ári. Ko'ág̃a jaikatu jeýma jaha ñamoĩ ñande rráncho ýavi ári, Hilario. Ha ja, jaraja ñanepinta, ñanepintasã,

Pene ayhu tolape jave jahacha tovela isuruvi guasúva iñuhãme, pe ayhu toakãmu ñe'ẽmbuku zona e'ia río Paranáme la peka tuicha la tuicha la diferencia he'íngo ndojojái porque ave árupi jaguereko pe pira'i mimi ha mu pira tuicha mimi jaguereko. Upéva ningo sapy'a isuruvĩ pe rrío Y'aguýpe por lo méno ojupi raka'e la pira, pira tuicháva. Ha pe Karimba ta'ýpe amarichéva péicha he'i Karimba ta'ýpe. Upévare oarriva hikuái, oúta ha óra ombo'a la ndaje la pirakuéra oúva ombo'a ápe. y opaha rehe. Ha péicha va'ekue la historia de Lía Mariana che. Ko ára kóape. Ko ára kóape. Ah, ña, ñanemandu'amína, naiporãína amo jepe peteĩ ñembyasy igenteku érape aja, nde ñanemandu'ávaina ñane angirũ, Julio Ferreira oho. Hague ñanera'arõ he'i, Julio Ferreira ko ojapo myakuave'i purahéi mba'apo radio rupive ha omba'epu ha tembiapo tetãrayhúpe gua memete avei, upéicha hague ñane angirũ Julio Ferreira, entonce ojapo mboy año. seis áño, seis ary oho hague. Pya'e oho la múndo heta etereígui la ñane añongue ajoa che retã. Ha kilómetro ónce, kilómetro ónce ñahendúta, pe aña amoĩta pórke pe es el himno nacional de Corrientes, pe ningo

Julio Ferreira ha'e ombopu umi aã la kai Porfirio Urbieta rembimbopukué avei, Che Arroyo ita. Ha ñahendu, ñahendu mira vea Abel, ñanemandu'ávo hína ñane angirũ nguéra Joma vekove apyre'ỹme. Entonce karai Julio Ferreira ha karai Porfirio Urbieta rembiapokue voi péva ko purahéi hérava Che Arroyo ita.

La kuruguatyva, chéngo ndaje kuruguatyva, chéngo ajúntema ha ja kuruguatyva rekonosióma ntema avei, adoptívo. Ha heta ñaime upeichagua ja, péro la jepe moadoptívo ningo ñande jahayhu ñande táva jaikoha, jaguerekoha ñanetãpỹi. Ha mamó oimehápe. Mamo mba'e mbopuhápe oĩhápe ha ñaime ñande avei jajerure che kuru guaty, ñahendumi haguã ha ñane mbovy'ami haguã. Javy'a arã ñahendu ramo che kuru guaty. Maitei rory maymáva che rendu jare kuérape ko ára kóvape ha ág̃a ambue. Ary sábado ja aime jeýta las ocho jave ramo. Avyja peme, avyja Abel.